Daşynda gylmak gowy zat, içinde gylanyň menen haram iş etdiň, günä iş etdiň diýip bolmaz. Käde gyşyň gününe gyn bolýa, girip çykyp durmak diýip aýdýaler. Oham, bismillah aýdyp bilmeýäň da onda, hammama girmäkäň aýtmaly. Bir wagt girmäkäň aýtmajak bolsaň, içerik giripsiň, daşaryk gir çykmaň gyn, ýa myhmanyda, ýa her zat bolsun, içinde aýtmaly, içiňden aýtmaly. Hammamyň içinde diliňe getirmeli däl. Ýa eginbaşdan çykarygly wagtyň diliňe getirmeli däl, ony ýüregiňden aýtmaly bolýar. Oham deslap bedeniňden nejasat degen bolsa aýyrmaly. Ondan soň dehret kylmaly. Şi dehret, şu esl dehret-ha. Şi dehret kylýaňda üstünden gusl etjek şoň menen namaz okybermeli. Özbaşyna namazdan çürim dehret kylmalymyka diýmeli däl. Ine bedeniňden nejasaty aýyrdyň, dähret gylýaň, aýagyň näme? Şumahalky hammamlawa, legeniň içinde suw atsaňak heý akyp barýa. Aýagyň şomuga ýuwsaň-da bolar, soňra ýuwsaň-da bolar. Kän ulamalar aýdýa soňra ýuwmak gowudyr. Näme sen suw atsaň-da ýene aýagyňa gaşyn akjak-da hafala. Be her hal. Bedeniňdäki nejasaty aýyrdyň, dähret gylýaň. Aýagyň ýuwmany. Ondan soň kelläňe üç gezek Duş akyp du, onda-da üç raýat et, goý sünnetiň bitsin. Ýogsa zol eteginde durarsyň, heý, aýrylma diý, sünnet bitmedimika diýip. Üç gezek etegine girip-çykyp, sagyňa-da üç, soluňa-da üç. Ine, külli bedeniň. Ahyrynda-da bir topar ulamalar aýdýar, we bir topar ulamalar-da aýdýar, pygambarymyz aýdýar diýip. O-da näme? Gusl edip bolaňda aýagyňy sowuk suwa ýuwsaň, ol okan dertlere dermandyr diýip aýdýar. Ine, guslyň gysgajyk tertibi, Hatmen zehniňizde soraglar bardyr, medreseden soň hem ulamalardan soraberersiňiz. Men häzir yzyna aýdyljak bir meseleler bar. Ine bir sadaja tertibi boldy. Emma ulakan bir mesele, gusly gijä goýmak näme? Gusul wajyp bolupdyr. Hala bir ýerde myhman ýa myhman däl? Agşam ertir çeli wagty barmy? Ta'hiri gusl, gusly gijä goýmak. Gijä goýuşsa-da musulman adam narahat-da. Ýa gije yny haram ýatypdyr, gusuldan önçäk suwsaýa, suw içmeli bolýa. Ýa bir gazadan, ýa bir Bismillah diýjek, Elhamdülillah diýjek, ýa zenana oglunu emdirjek, göreýliň näme meseleler bar. An Ibni Umar razyýallahu anhuma. Dört däne pygambaryň hadysyny okyp bereýin, yhlas bilen gulak asyň, howsele bilen gulak asyň, men-de howsele bilen okaýaýyn, şony beter bir mubarek görjüňle. Hezreti Omaryň ogly pygambarymyzdan sorapdyr. Aýanamu ahaduna we huwa junub? Ýa Resulallah, ini haram bolup ýatsak ejazamy bolarmy diýipdir. Gale sallallahu aleýhi we sellem, Naam, we ýetewazza-u in şa'a. Rawahu Ibnu Huzeýme we Ibnu Habban. Pygamberimiz aýdypdyr, Işgal ýok diýipdir. Iýn haram ýatanyň menen günäkär bolmaýaň diýipdir. Şo durşuna ýatybermeli diýipdir. Ýöne dehret kylsa gowy zat diýipdir. Ýagny bir adama gusl wajyp. Ýatjak bolýa, elini ýuw, synjaga gitýä, eli ýüzüni ýuwýa, agzy burny çakýa, dehret kylýa-da. Edil namaz okaýjak ýaly. Şon dährek guslyň ýarysydyr diýipdir. Dährek gylyp ýatsaň beter gowy bolar diýipdir. Iniň oň menen päk bolmaýar. Ýöne pygambarymyzyň özi käde gusl wäjip bolanda dährek gylyp ýatýanmyş. Ine bir gürrüň. Ikilenji. Suilet Aişa radyýallahu anha, Akana sallallahu aleýhi we sellem ýagtasil qabla en ýanama, em ýanamu qabla en ýagtasil? Enemiz Hezreti Aişadan sorapdyrlar. Pygambarymyzyň özi näme etýärdi diýipdirler.

Onda enemiz hezreti Aişa aýdypdyr, Pygambarymyz hemmesini ederdi diýipdir. Käde ýatardy, ukusyny alandan soňram gusl ederdi diýipdir. Käde gusl edip ohem uka giderdi diýipdir. Ine islamyýetde hut Resulullah aleýhissalatu wessalamyň özüniň edýän işinden yzyny göreýliň. Ahyrynda netijesini-de hyzmatyňyza ýetirerin. Hezreti Omaryň ogly aýdýar, Bir adam ini haram bolsa we ýatjak bolsa, Gasala farjahu we kaffeýh we mazmaza westanşak we gasala wejhehu we ziraeýh, ahrajahu Tahawi. Hezreti Omaryň ogly aýdýar, Bir adam ini haram bolup, Gusl etmäge-de ýaltanyp ýatjak bolsa, elini ýuwsa, agzy-burnuny çaýkasa, ýüzüni ýuwsa, elini tirsegi bile ýuwsa, aýagyny ýuwman ýatsa-da bolar diýipdir. Ine, bi-de öňe, oňa görä ýene ýeňlidi hökmi. Ahun hökmi ýeňliltmäýli diýip, özümizden bir gürrüň aýtmaýly. Men pygambarymyzdan aýdyp otyryn-a bu gürrüňleri. Ýa siz baryp birine eşitdireňizde, Näme ahun ony ýeňildipdir diýip, ahunyň elindemi ony ýeňilder ýaly? Ahun, Özüm aýdýan, galat ederin men özümden bir zat aýdaryn. Resulyllahyň sözüni aýdyp otyn. Tarap alym bolsa, ahun bolsa, Siz zeft bolan zadyň gürrüňi özüne eşitdiriň. Ýok, ahun alym däl bolsa-da özüňizden aýdyň. Pygamberimiziň ýagdaýlaryny. Ahyrynda-da netijesini aýdaryn. Näme ýeňiltipdir diýer ýanak, şerigatyň gürrüňi ahyrynda. Men Resulullahyň eden işlerinden aýdyp otyryn. Ine, bu bir näme boldy? Öňkä görä ýeňilräk boldy. Aýagyňy ýuwmany, el-ýüzüňi ýuwup, agzy-burnuňy çaýkap ýatsaň-da boljak boldy. Emma ahyrkysy, An Aişa razyýallahu anha, Rowahu ashabus-sunan, Ähli sünnetiň tamam kitaplarynda bar. Göreýli näme? Enne Rasulallah sallallahu aleýhi we sellem kana yanamu we huwa junup we la yamassu ma'an. Enemiz Hezreti Aişe aýdýar, Käde Peýgamberimize gusl wajyp bolardy, elini, agzy-burnuny çaýkaman, eline suw alman şodur şuna ýatýan wagtyda bolardy diýip. Hiç eline suw alman, agzy-burun çaýkaman şo dyşyna ýatýan wagty-da bolardy diýýär. Emma Abu Hanifäň bir şägirdi bar. Mezhep başymyz Abu Hanifäň şägirdi Imam Muhammet Şeýbany ol bir zat ýazypdyr. Äsar diýýän kitabynda. La be'se iza asaba ar-rajul ahlahu an ýanama qabla an ýagtasil aw ýatawazza we huwa gawlu Abi Hanife. Bir adama gusl wajyp bolsa, Gusl etmäni, dehret kylmany şo durşuna ýatsa günäkär diýip bolmaz diýipdir. Ustadym Äbu Hanife şeý diýerdi diýipdir. Şeýle ýazypdyr. Näme pygambarymyzdan şu rowaýatlary görüp bize şu hokmy geçiripdir. Bir adama gusl wäjip bolsa, gusl etmäni, dehret kylmany şo durşuna ýatsa günäkär bolmaz diýipdir. Ustadym Äbu Hanife şeý diýerdi diýipdir. Pygambaryň şo sözlerinden çykar. Hop biz näme netije almalyny? Netijesi belli dört ýol boldy. Iň bihterin ýoly gusl edip ýatmak. Ikilenjisi oňa görä ýeňilräk dehret kylyp ýatmak. Ini haram adam, gusl wajyp bolan adam dehret kylyp ýatýar. Ýok, üçlenji dehret gylýa aýagyny ýuwmany ýöne. El ýüzüni ýuwup, agzy burnuny çaýkap, elini ýuwup ýatýa aýagyny ýuwmany. Dördülenjisi şo durşuna ýatsada günäkär diýip bolmaýa. Şony Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň özi käde şeýtýänmiş. Ynha, näme diýip şeýtýänmiş, gowusy gusletmekde bolsa, ummatyna dogrudygyny belli eder ýaly. Rahmatal lil aleminna Muhammet Resulullah aleýhissalatu wesselam. Hijr edeniň menen günäkär bolmaýaň diýdigi-de. Onda in haram adam tä bir namazyň wagtyna çeli ejaza boldy. Ýasydan soň ertir namaza çeli ejazasy bar. Namaz wagty geçýänçä eja namaz wagty girýänçä ejaza bar in haram ýatmaga. Hop gije bir zat turýa işjek bolýada.

Sahyh hadys Pygamberimiz ine Fykh-y Hanefide şy hadysdan çykaryp aýdýa, Bir ini haram adam iýjek bolsa, içjek bolsa, elini ýuwup, agzyny çaýkap iýibermeli. Ondan çym ulamalar aýdýa, Bir zenana ogluny emdirip duran bolsa, çagasyny emdirip duran bolsa, emdirjek bolsa, ini haram bolsa, gowy zat gusl etmek. Ýok gusl etmäne ýa wagt ýok, ýa gyn, ýa ýaltanýa, göwsüni ýuwup emdir amally diýip aýdýa.